Былыргылар өйдүүллэринэн, халлаан аҕа, онтон сир ийэ. Халлаан ардаатаҕына сир буоһуур. Ол онон араас үүнээйи, тыынар тыыннаах барыта үөскүүр, тиллэр. Ийэ дьиэни-уоту бэрийэр, аһы-таҥаһы бэлэмниир, сүөһүнү-аһы көрөр, урууну-аймаҕы тэнитэр. Ыал ийэтинэн оҕону иитии ийэ иһиттэн саҕаланар диэн өс хоһооннор мээнэҕэ этиллибэттэр. Аҕа ыараханы кыайар, ырааҕы чугаһатар киһи, ыал государствоны, обществоны кытта сибээһэ. Отчут, масчыт, дьиэни-уоту тэрийэр хаһаайыстыбаны сайыннарар. булчут, балыксыт, техниканан үлэни тэрийэр, дьиэ кэргэн кэскиллээх уустук өйдөөх-санаалаах киһитэ. Дурда-хахха, ыал олоҕун сүрүннүүр киһитэ. Ийэ, аҕа үтүө холобургар иитиллэн улааппыт оҕо, дьоллоох оҕо. Ыал иллээх олоҕор ийэ-аҕа оруола аһары улахан.

Кинилэр тапталларын этинэн-хаанынан билбит оҕо олоҕун устатыгар угуттана сылдьыаҕа, итии тыынынан имигэстик илгийиэҕэ Ханнык баҕарар норуот түҥ былыргы төрүт культуратын, искусствотын билэр, киэн туттар, сайыннарар буоллаҕына, бу норуоту атыттар ытыктыыр, кэрэхсиир буолаллар. Дьаһагай айыыттан төрүттээх сылгы барахсан күүһэ-уоҕа, сыытан-сырыыта, сыалаах этэ, уохтаах кымыһа, ичигэс тириитин таһынан уһун кыла, сыспай сиэлэ, бэл, түүлээбит түүтэ барыта олоххо-дьаһахха туһалаах. Биһиги нэһилиэкпитигэр кылынан-сиэлинэн иистэнэр, дьарыгырар ийэлэр сыллата элбээн иһэллэр.

Бэйэҕит оннун оҥорон бэлэхтии сылдьыҥ. Оннук киһи бириэмэтин билбэккэ аһарар, оннук илдьэр гыннахха дьиэҕэ эн олорон хаалбакка, онон-манан дьарыктана сылдьар ордук курдук дии саныыбын. Уонна мин оттон урук уруккуттан баайа бастаан наар баайарбын үбүлүүр этим. Киинэ көрө олороон постоянно баайар этим. Уонна билигин кэнники потом баайаммын наар оҕолорго, сиэннэргэ бэлэхтиир этим. Дьоннор үлэстэхтэринэ оҥорон баайан биэрэр этим. Урукку урукку урукку буоллаҕына мээнэ ол хаччы гын диэн буолбат, мээнэ улахан заказ курдук санаммат этим, мээнэ түргэн барытык бүтэрбит эрэ киһи диэммит закастарын ылар этим. Ону оҥорон биэртэллэр этим. Билигин кэнники

Үөрэппиттэрэ эҥин өссө полицей хайдах баайылларын, хайдах оҥоһулларын онтон элбэх буолан бараат диэбит. Эһиги буолан бараат диэбит өссө бастаан үөрэппиттэр. Онтон кэнники онно ол биир күҥҥэ туох барыта кыаллыбат көрдөрөргө, э хайыырга үөрэнэргэ. Ону мээнэ эрэ көрөн үөрэнэн кэллэхпит диэн кылгастык баайбыппыт уонна ол төрбүт ол айаннаан иһэн кэлэн иһэн диэбит курдук барыта аккараан хаалан хаалбыта онтон бу бассаап июнь үөдьүйэн бассаабынан хардары-таары ол группаҕа киирэн Маастар-кылаастарым буолаллар этэ, оннукка игин үөрэммитим. Кыл сиэл группата кыттан үөрэнэн кэлэн баран бастаан дэйбиир оҥортообут. Дэйбиир оҥорор этим, ону бу маннык

Ол иһин биир кырдьа онно пааралаан ол сумкаҕа оҥорбутум. Эмиэ үтүө тутаҕынан эрэ. Онтон билигин киһи хас утаҕынан төһөнү баар төһө баҕарар утаҕынан киһи үөрэннэҕинэ баайар эбит. Хаанай горнайа ол туох өрөргө, уустуга

заказ бөҕөнөн элбэх баай киһиэхэ заказ бөҕөтүн оҥортообутум. Онно киирэн бу хаалтыс баайытыгар үрүммүтүм. Биир бэти баайы барыта биир эрээри утаҕа элбэҕиттэн уратылаах буолар бу холобура. Бу булана уон икки утаҕынан баай, э аҕыс утаҕынан баайыллыбыт, бу булана сүүрбэ түөрт утаҕынан баайыллыбыт. Ол иһин син биир баайыыта иһин биир бииртэн уонна ойуута атын буолар. Биир маастар-кылаас тренерин көрөммүн мээнэ киирбэтэҕим гынан баран көрөммүн бу оҕуруо баайарга оҕуруо ылаан бу ситиигэ эмин уттуохха туох диэн буоларый лентаҕа оҕуруону киллэрэн бу моонньуга кэтэр киэркэл оҥортоот Оннук же бу бываллар. Оннук эми мээнэ көрөн бассаап ойуутуттан көрөн үөрэнэн ким да самоучкабын ол иһин наар көрөн эрэ үөрэнэбин. Бу хаамай бүтүһүк баайбыт хэлээпэм. Уон икки отоҕунан баайыллыбыт хэлээпэлэр. Иккиэбил бары оннуктар заказ генер закастыллар ону оҥоробун. Размерынан көрөммүн. Бэйэм андык бэппин. Бол. Оҕуруонан дьарыктанарбын сөбүлүүбүн. Оҕуруонан уруккаттан иһин кыралаан оҥорор этим. Бу аан бастаан бу эй аан бастаан буолуо кэнники кэмнэргэ бу чаппараах оҥорон испитим. Ону Ойоҕоһугар тигэллэр материала «Көстүөр дылы» диэн бу тустарын Полятын эрэ оҥортообутум. Ол кэнниттэн ити закастар ийин киирэннэр көстөр көһөн бу кэнники тэриллэн хааллылар. Били материалым ыллахпына дальше оҥоруом

Мин кылынан сиэнинэн дьарыктаныан бэйэм доруобуйабар тутумалаах киһи аныыбын уонна киһи барыта дьарыктаах буолара эмиэ наада бары кыл сиэл туһатын билиэн бары Бэйаатыйа туһанан иһиэх дуу, доруобуйаҕытын тупсарыҥ. Ити курдук эмтээҕинэн уонна араҥаччылыыр, алгыыр аналлааҕынан биллэр сылгы кылынан, сиэлинэн дьарыктанар хаһаайкалар ахсааннара эбиллэр. Элбэх оҕолоох эдэр ийэ Анастасия Егорова

Тапталлаах Уолбабыт нэһилиэгэр өссө биир ураты дьарыктаах ыал аҕата, эһэтэ Алик Алексеевич Кириллин илиитигэр талааннааҕын уһанарын, Уруһуйдуурун бары сөҕөбүт, кэрэхсиибит Билиҥҥи кэмҥэ сааһыттан, үөрэҕиттэн тутулуга суох дьон сөбүлүүр дьарыктаах буолаллар. Холобура, ким эрэ иистэнэр, ким эрэ уруһуйдуур, ким эрэ уһанар. Үн буоллаах холобура бу уруһуйунан дьарыктанаҕын. Уонна Манна «Туох баһаҕалааххын?» диэн кыра сааспыттан бэйэбин өйдүүрбүттэн наһаа уруһуйдуур этим. Оскуола сылдьан эмиэ уруһуйдуур этим. Студенныы сылдьан эмиэ аармыйаҕа эмиэ уонна бу бэйэм сөбүлүүр хоббим буолта. Где-то уон биэс-хас сыл аны кумааҕымнан бырах. Уже аҕыс сыл детсадка үлэлиибин, тохсус сылым.

Уолба нэһилиэгэр өрөспүүбүлүкэбит араас улуустарыттан кийиит кыргыттар олохсуйан иккис дойду оҥостон үлэлии-хамсыы сылдьаллар. Бүгүн кэпсэтэр Кирбик кийииппит Мэҥэ Хаҥалас Төҥүлүтүттэн төрүттээх Розалия Баишева. Сүрүн үлэтин таһынан ийэм буолар истиҥ ааты сүгэн мааны сандалытыгар минньигэс туортары астыыр уонна сакааска араас талбыт баҕаларынан туорт астыыр дьарыктаах. Күндү ийэлэри бу ийэлэр күннэринэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Баҕарабын дьиэ кэргэҥҥитигэр өйдөһүүнү, эйэһиинү, дьоллоох буолун уонна чэгиэн буолун. Уонна билигин мин эһиэхэ кэпсиэҕим бэйэм иллэҥ кэммэр сүрдээн дьарыктанар дьарыгым туһунан сөп. Икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахтан соц-контракт Ыламмын буотуот астыырга туох баар материалбын, оборудованиебын, холодильникпын иин ылынаммын эбии декретка олорор кэммэр эбии дьарыктаах буоларым курдук гына туос астаан саҕалаабытым. Билигин буллаҕына кыратык көрдөрүөҕүм. Иккис оҕобун оҕолонон баран декретка олорон эрэ шапран Юлия диэҥҥэ мастер-класска үөрэммитим. Суота оҥорорго именно ити дистанционно буолбута, онлайн үөрэммиппит. Баттан наһаа сүрдүк быһааран, видео уроктарынан Үөрэнэн киһи видео-уруогу да көрөн сатаан наһаа үчүгэй суостары астыыр буолар эбит. Ону билигин түргэн түргэнник туох оҥорукпут киһи ыксаллаах момеҥҥа закастааччылар эмискэ аҕайы булу бүгүн туох наада буолла туохтааххын доо диэн олох аҕайах мүнүүтэ иннинэ даже закастааччылар онно түргэн түргэнник маннык Голай туох диэн буолар сөп, тоҕо этэргин кытыытыгар кремаин суох буолар, оннук торт оҥорон биэрээччибин

Араһынай мастер-класстарга сылдьан наһаа туһалаах эбит. Киһи дьиэҕэ да олорон эрэ бу тугу да гынарым суох диэбэккэ араас билигин онлайн үөрэх бөҕөтө баар, онно үөрэнэн тугунан баҕарар дьарыктанар буолан сөп.

Түргэнник бириэмэ ыгым буоллаҕынан түргэнник маннык оҥоруохха сөп киэргэтэн өссө төгүл барыгытын бырааһынньыгынан миниистик аһаан Өссө биир кийиит Екатерина Рахлеева элбэх оҕолоох эдэр ийэ эмиэ олус интэриэһинэй дьарыгынан нэһилиэкпит кэрэ аҥардарын үөрдэр

Былыр-былыргаттан биһиги нэһилиэкпитигэр күүстээхтэр, быһыйдар, сымсалар баалларын кинигэттэн, үһүйээнтэн истэн билэбит. Бу билигин үүнэн эрэр көлүөнэни спортка угуйан нэһилиэкпитигэр мас тардыһыы көрүҥүн сайыннарар Артаньян Макарович Неустроев. Оҕо барыта сөбүлүүр учуутала, сүбэһитэ. Улууска уонна республикаҕа, Россияҕа Уолбабыт аатын ааттатан ситиһии кынаттаах кэлэллэриттэн киэн туттабыт, олус үөрэбит. Артаньян Макаровичка баҕарабыт үлэтигэр өссө үрдүк ситиһиилэри.

харыстаан омугуҥ бэрдинэн киэн тутта этиэхтээххин биһиги чулуубут диэхтээххин Ийэ диэн саамай күндү, чугас, эйэҕэс киһи бу сиргэ. Ийэ диэн мэлдьи минньигэс састаах. Нэһилиэкпитигэр бэйэ дьыаланы арыйан, сакааска араас аныгы олох астарын, пиццаны, сушины уонна да атын астары Түргэнник, минньигэстик, бэйэҥ баҕарбыккынан астаан, дьиэҕэр диэри тириэрдэн биэрэр минньигэс дьарыктаах Иванна Рахлеева Күндү Саха, Сахабыт сирин ийэлэрин, нэһилиэкпит ийэлэрин, ийэлэр күннэринэн эҕэрдэлиибин, баҕарабын кытаанах доруобуйаны, үлэҕитигэр ситиһиини. Мин былаана бу икки тыһыынча сүүрбэ биир сылга Суос хантараагынан бизнес-план бырайыагынан бэйэ дьыала таранным уонна сөбүлүүр дьарыкпынан асастыбыт. Уонна нэһилиэкпэр пицца, горячие роллы, суши, каска оҥоробун. Уонна астаан, аспытын астаан баран доставкалаан дьиэлэригэр тиэрдэн биэрэбит. Соус хантараак дьиэҕэ олорор ийэлэргэ по уходу олорооччу ийэлэргэ наадалаах эбит дии санаатым. Эбии дохуот оҥосторго. Мм билигин эһиэхэ пицца астаан көрдөрүөм.

Пиццабыт буста. Өссө төгүл ийэлэр күннэринэн эҕэрдэлиибин. Минньигэстик аһаат, акаастаргытын күүтэбин. Бүгүҥҥү биэриигэ кэпсиэхпитин баҕарабыт ураты дьарыктаах, интэриэстээх, истиҥ ийэ, эйэҕэс эбээ Александра Лаврентьевна Софронова туһунан. Оҕо эрдэҕинэ значок мунньан саҕалаан умсугуйан Билигин коллекцията кэҥээн, тэнийэн иһэр. Нэһилиэккэ, улууска ыытыллар коллекционердар быыстапкаларыгар кэккэ ситиһиилэрдээх. Мин тыһыта тоҕус сүүс аҕыс төрт сыллаахха Уолбаҕа киһиттии кэлбитим. Онтон ыла мин дьиэ олорор киһи түҥмэтэ дьарыгырыахха диэммин диэммин санаа оҥостубута бастакы

Уонна коллекциялар группалара киирэммин туох элбэх баайы билэр доҕордоннум. Уонна сыдьааны көмөлөһөллөр, подъездалыыллар. Онтон-мантан суруттарыннар даҕаны аҕаланны бэлэх бэртэллэр. Онно манна эмиэ ким Артыкка Васильева Дария он биир молочник бэлэхтээбитэ. Онон Дарияҕа улахан махтал.

Брошюртары мунньабын, ороҕо үксэ бэлэх. Ночуга оҕо эрдэхпиттэн быспыт ночуктарым баар дөйдөбүттэн аҕалбытым. Ону туох хэбилээн мунньабын, онно темаларынан эмиэ мунньан өрөбүн. Малоһинниктарым уоптай ахсаана аҕыс уонтан таҕыста. Ону туох үйэ байылар туох көстүүтэ. Онно бу ньуочка мунньабын кыралаан хаҥа мунньан эрэбин. Онно ту хаам иһэбилүүрүм бу куба кубалары элбэтэн эрэбин. Бу дьэдьэрнээн мыыланы мунньабын сырдуохха астаах. Эйнээнэ бэйэтэ сүүрбэ биэс буолла быһыылаах. Мадыгам.

Онно бу дойдубуттан Акырыкка бэлэхтэппитим. Бу Титимах диэн. Онно бу куорат киинэ баар, бу туохтанна мунньагын Акырыкканы, онно бу тема, тематынан диэн диэн бу дьахтар күнүнэн диэн эмиэ Акырыкка наардаан уутталаабытым. Ата үсүөс. Анан дьэ мантан ыла эсте элбэти элбэти элбэти ханаалаахпын. Коллекцияны мунна мунньааччыларга уонна эдэр оҕолорго ыччаттарга сүбэлиэм этэ кэлэн манна кэлэн көрөргүтүгэр уонна эсте бэйэҕит эбии муння үөрэнин мин сүбэлээн амалаам диэриэн. Уонна барыгытыгар Күөх улахан түүт-көмө буолбукка түһэр улахан мастар. Онно доруобуйаны, өрүү-үөрэ көтө сылдьар. Саха сатаабатаҕа суох диэн өс хоһооно сөпкө да этиллэр. Ыал аҕа баһылыга барыны сатыыр, иҥнэн-толлон турбат туруу үлэһит Нилунов Гаврил Гаевич буолар. Биэрэс, хаппыыста, оҕурсуу, помидор, онтон да атын үүнээйи олордуута барыта кини дьыалата. Нэһилиэкпитигэр өлгөм үүнүүлээх оҕуруоттаах, маннык дьарыктаах дьон баарыттан үөрэбит, туспутугар туһанабыт.

Ийэ аҕа тапталыгар көҥүл уста сөтүөлээҥҥин, киһи буолан дьылҕаланан дьолу түстүүр суолу тутан. Эркин курдук эрэллээҕим, хорсун хоодуот холооннооҕум, киэн көҕүстээх көҥүллээҕим, айыыһыттан аналлааҕым. диэн хоһоонунан сырдатыахпытын баҕарабыт Марианна

Сылын аайы аҕам саастаахтарга кут түҥэтэн күндүлүүллэр. Баҕарабыт дьиэ кэргэҥҥитигэр илии-эйэни, дьоллоох дьоһун олоҕу! Нэһилиэкпит, улууспут аатын ааттаппыт марафоҥҥа Россия бэтэрээннэрин ортотугар спорт маастара, Россия хас да төгүллээх чемпиона, уһун тыыннаах сүүрүүк Василий Еремеевич Попов. Спорду таһынан Василий Еремеевич илиитигэр олус талааннааҕын, уһанар дьоҕурдааҕын киһи бэлиэтии көрөр. Маһынан араас дьон мөссүөнүттэн саҕалаан бэлиэ күннэргэ туруорар сэргэбитин, мууһунан араас дьэрэкээн скульптуралары оҥорон соһутар, үөрдэр. Элбэх улуус таһымнаах күрэхтэһиилэргэ кыттан

Ийэ дьиэни-уоту бэрийэр, аһы-таҥаһы бэлэмниир, сүүһүнэ-аһы көрөр, урууну-аймаҕы тэнитэр. Ыал ийэтинэн оҕону иитии ийэ иһиттэн саҕаланар диэн өс хоһооннор мээнэҕэ этиллибэттэр. Биһиги нэһилиэккэ биир ураты дьарыктаах ийэ буолар Изабелла Николаевна Товарова. Күн уһуурун кытта Изабелла Николаевна араас бэйэлээх дьэрэкээн өҥнөөх сибэккини, күн эгэлгэтэ оҕуруот аһын олордор, оҕуруотчуттарга хаһаайкаларга сөптөөх сүбэ-ама биэрэн бэйэтин опытын үллэстэр.

Иэримэ дьиэ эдьэн иэйиэхситэ, итиинэн илгийэр, сылааһынан сырайар ийэ барахсан. Ийэ киһиэхэ иҥэр эбит дьикти дьоҕур, сайаҕас сатабыл. Хас биирдии ийэ оҕотугар, чугас дьонугар, тугу эрэ иистэнэн, сүрэҕин сылааһын иҥэрэр дьикти дьоҕурдаах. Ол курдук, нэһилиэкпит биир талааннаах ийэтэ, эбээтэ Галина Ильинична Семенова эдэр сааһыттан кыралаан иистэнэн, билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор кэмигэр иистэнэрин сөбүлүүр, сүрүн дьарыгынан билинэр. Нэһилиэкпит бары ийэлэрин республикабытыгар бэлиэтэнэр ийэлэр күннэринэн уонна Россияҕа аан бастакытын бэлиэтэнэр аҕалар күннэринэн бары аҕалары Итинник истинник эҕэрдэлиибин. Ый этинэн, дьиэ кэргэн аҕатынан диэн мээнэҕэ тиллибэт. Ол быһыытынан мин ийэ буоларым буолан тураммын ас астыырбын, сибэкки үүннэрэрбин, кыралаан оҕуруот олордорбун сөбүлүүбүн.

Ону көрөн буолуо, иһин искэ бары ыстан бииргэ төрөөбүттэрим бары истэнэллэр, үчүгэйдик истэнэллэр уонна Чэ ол иэринэн оттон үөрэнэн ииһин тигэр хакыыт буолан барбыппыт. Мин орду көбүлээн сыана таҥастарын уонна билигин ити сахалы хаха таҥаһын тигэрбин обдоробун. Устудьуоннуу сылдьаммын кыргыттарга эмиэ кыралаан иистэнэр этим, бииргэ үөрэнэр кыргыттарбар бэйэбэр эмиэ тиктэр этим. Онтон ыал буолан баран оҕолорбор баайар буолбутум, оччолорго били оҕолорбун көрөрдөхтөрүнэ баайыы, өрүү таҥас муодата үөдүйбүтэ быһыылаах, иннигинэн элбэхтик баайар этибит уонна арааһынай таҥастарын, оскуола да кэтэр таҥастарын

Нэһилиэкпит биир ураты дьарыктаах ийэтэ Федора Афанасьевна Басова. Кини иккитиһинчэ уон сэттэ сылтан саҕалаан «Чэрэлийэр» диэн псевдонимынан хоһоон айыы алыбарылларан, сүрэх иэйэр тапталынан хомуурунньук автора буолар Саха сирин ийэлэрин күнүнэн Бу аһаҕа эрим ийэлэрим барыларын бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибин туох баар үчүгэйи, дьолу, кэрэни хас алаһа дьиэҕэ барытыгар туох баар үөрүү-көтүү, үксээтин оҕо хаҥатынан туоллун, барыта этэҥҥэ буоллун, ынах сүөһү элбээтин, Уонна бары хайдаан, хайаан олорун диэн баҕа санаабын Ото бэйэм этэр буоллахпына бэйэм хоһоон айыытынан дьарыктаммытым холобур уон сэттэ сыллаахтан диэххэ сөп. Тоҕо диэтэххинэ онно хата эрэ соҕотохсуйан киһи маннык бэйэтэ дууһатынан маннык туохха эрэ тугу эрэ маны таһаарыан баҕарар буоллааччы онон Онон иин-биир маннык киһи тугу эрэ маннык хайаан дьэ хоһоону бассаапка араас хоһооннор кэлэллэр ити ону билэ киһи бассаапка дьону көрөн доҕуйан маннык сиэттэрэн оонон баран бара турар буоллаах дьонтон бэйэм дьигинэ көр эрдэхпинэ игин хоруйар үһүбүн хоруйар этим оскуолаҕа дьонтон аҕайах оскуолалаах хоһооннору иин хоруйар онно истиэндэҕин таһаарар этибит ону ол оннук уже хаалан хааллаҕа син туох эмит киирэр буоллааччы киириэхэ ону холобура хоһоонноро айар буоллахпына мин үксүтүн миэнэ буоллаҕына таптал туһунан хоһооннор уонна манна ийэҕэ диэн ийэҕэ аналлаах хоһооннор игин наһаа сүтүк бэйэбэр миэхэ табылла курдуктар диэн бэйэм этэрим да дьоннор да нэдиэччилэр уонна бэйэм туох диэн этиэхпиний киһи мана хоһоон айарга уонна кэпсээн да айарга мана холон киһи мээнэ хайаабат indi үһэттэн туох эрэ баар буолан киһи манна бэйэтэ ис санаата тугу токкуйдуура тугу саныыра Ото дьоҥҥо тугу тиэрдэ сатыыра, барыта ис-иһиттэн тахсар буоллаҕа дии. Иһин биир уонна айылҕаны кытта киһи наһаа сибээстээх уонна айылҕаҕа элбэхтик сырыттаххына, айылҕаны кытта маннык кэпсэттэххинэ, айылҕа туох баар кыратын, туох баар барытын маннык суурбуран барытын тугу хонон иһиттэххинэ, чэ Иэйии киирэр буоллааччы. Иннэ дьиэнэтэн дьиэнэтэн тап уонна уонна бэйэм биир нойдьус билэр хоһоонноохпун, онтуйпун ааҕарбын көҥүллэ. Тыал буолан тиийиэҕим эйиэхэ, иэтэскиттэ Имэрийэн ылыаҕым, аара суолга тоһуйан элгээҥҥэ айаҥҥар арыаллыы сылдьыаҕым, күн буолан тыгыаҕын сарсыарда чаҕылыйа сылааһынан угуттуом, ханна бараҕын да эн тула сыттыгын кэрэн ирэ эргитиэм Хаар буолан, бастакы кыраһа атаҕын анныгар тэлгэнин саҥаттан саҕалыы суолаһа кыытанна үккүүлээн тэлээриэм, ардах буолан түһүөҕүм налыйа, ытыскар тамалаан бытааннык, саныаҕын да эн онно

Оҕо ийэ эбэтэр аҕа холобурун көрөн улаатара баар суол. Оҕону таба иитии төрөппүт дьоло буоларын өссө төгүл санатыһан туран, таба суолу тобулуохтаахпытын умнумуоҕум.